אזא שאלה איז אריינגעקומען וואס אונז גיימיר היינט פרובירן צו אדרעסן בעזר השם. רבי חיים האט מסביר געווען אז א אפשענס טרעדל קען זיין א גוטע איידיע צו קויפן און מען זאל קענען בענעפיטן פון דעם דורך די אימפלייד וואלעטיליטי. באט כ'האב געטשעקט אויף סטאקס וואס האט געווענליך א היי אימפלייד וואלעטיליטי און ס'קוקט אויס אז ווען איך גיי דארטן אפילו פֿיר וואכן פאר די קאמפעני'ס עירנינגס און אימפלייד וואלעטיליטי איז שוין זייער הויעך דעמאלטס זעה איך נישט וויאזוי איך קען פון דעם בענעפיטן, ווייל איך קען נאר זען צו פארלירן געלט פון די תורה און די וועגא, ווייל ס'איז, סארי, די וועגא איז נישט אזוי הויעך, וויאזוי קען דאס ארבעטן? זייער א גוטע שאלה, און ביי די וועי אז דו ווילסט מ'זאל אדרעסן דיין קוועשטען שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. כ'וועל מוזן אביסל מער צוברייטערן די שאלה ווייל אסאך אירע פארשטייען אפילו נישט וואס די שאלה איז, סאו כ'וועל טרייען צו מסביר זיין קודם וואס די שאלה איז, און נאכדעם וועל מיר עס פרובירן בעזר השם צו ענטפערן. ביי די וועי. פאר איך גיי אריין אין מסביר זיין די שאלה וויל איך דיך זאגן אז ס'איז דא היינט א נייע קורס איבער אפשענס אינקאם, אויב דו ביסט אינטערעסירט געווען אייביג און ביסט יעצט אינטערעסירט גוט צו קענען די אפשענס מארקעט זיך עס אויסצולערנען אויף א היימישע אידיש פשוט פון די אלף בית אלל די וועי ביז צו קענען אפערעיטן דארט און טון דארטן זאכן ביסט אין וועירע צו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם און גיי דארטן צו פארווערד סלעש OIYC אזוי ווי אפשענס אינקאם אידיש קורס OIYC אדער גיי פלעין צו אפשענס אינקאם דאט צו חיים עקסטין דאט קאם און קליק אויף אופערינגס עס איז דארטן אויך טרעפן און קענסט דיך ענראלן צו זיין א חלק פון די קורס. און לאמיר אריינגיין אין די קוועשטען. סא לאמיר מסביר זיין וואס דער איד האט געפרעגט. דער איד האט געפרעגט זייער א גוטע קוועשטען און מען זעט אז עס איז א שאלת חכם. לאמיר קודם צונעמען אפאר נקודות דא. די ערשטע זאך וואס ער מיינט א סטרעדל. א סטרעדל האבן מיר געשמועסט, לאמיר מאכן א שנעלע חזרה, א סטרעדל איז ווען דו קויפסט א קאל אפשען מיט א פוט אפשען פון די זעלבע סטרייקפרייז און פון די זעלבע עקספיירעישאן. דאס ווערט אנגערופן א סטרעדל. סאו לאמיר זאגן איך האב א הונדערט דאלערדיגע סטאק, איך קויף א אפשען א קאל אפשען פון הונדערט דאלער, איך קויף א פוט אפשען פון הונדערט דאלער, דאס הייסט א סטרעדל. יעצט, אימפלייד וואלעטיליטי מיינט וואס איז די עקספעקטעישאן אז די סטאק גייט מופן, ווי מער ס'איז עקספעקטעד אז די סטאק גייט מופן, אלץ העכער איז אימפלייד וואלעטיליטי. פארשטייסט אליין אז די אפשענס מארקעט, אויב די הערסט מיך אויס גענוג צייט שוין, ווייסט אז די אפשענס מארקעט איז א פלאץ וואס מענטשן קומען דארטן אדער ווייל זיי זענען עקסייטעד, זיי ווילן ספעקולעטן, זיי האלטן אז ס'גייט קומען דא א מעסיוו מאוו און זיי ווילן זיין א חלק פון די מאוו, אדער ווייל זיי זענען דערשראקן אז זאכן קענען טראסקענען, קומען זיי צו די אפשענס מארקעט כדי צו פראטעקטן זייער פארטפאליאו, וואס דאס איז א חלק פון די זאכן וואס מען לערנט אויס אין די קורס, וויאזוי מען קען פראטעקטן א פארטפאליאו דורך די אפשענס מארקעט, אבער וויבאלד ס'איז דא א שטארקע עקספעקטעישן, וויבאלד ס'איז דא עקספעקטעישן פון א שטארקע מאוו, קומט מען צו די אפשענס מארקעט, און דאס מאכט אז די אפשענס פרייזן זאלן ארויפגיין. יעצט, ווער בענעפיט ווען אפשענס פרייזן גייען ארויף? טאמער דו פארקויפסט, דו ביסט א אפשען סעלער און דו פארקויפסט א אפשען ווען די אפשען פרייזן זענען הויעך, דעמאלטס ווילסטו נישט אז ס'זאל ארויפגיין נאך מער, ווייל דעמאלטס וועט די אפשען וואס דו האסט פארקויפט ווערן טייערער און אויב דו ווילסט עס צוריקקויפן וועסטו דארפן איבערצאלן פאר עס. אויב אבער ס'גייט אראפגיין אין פלייט וואלעטיליטי, דאס מיינט אז ס'גייט ווערן ביליגער די אפשן וועסטו קענען ארויסגיין פון די אפשן, האסט עס פארקויפט און די קענסט עס יעצט צוריק קויפן, און די וועסט קענען ארויסגיין פאר ווייניגער געלט וויפיל די האסט באקומען, און דאס גייט זיין דיין פראפיט. סאו ס'קען זיין אז ס'איז ביסל מער עדווענסד פאר געוויסע מענטשן וואס איך רעד דא יעצט, איז דא עקסטערע אינדיווידועל שיעורים אויף די אלע זאכן באט כ'האב נאר געוואלט מאכן א חזרה שנעל. אונז ווייסט מיר וואס ס'מיינט א סרעדל, אונז ווייסט מיר וואס ס'מיינט א אימפלייד וואלעטיליטי, סאו די קוועשטן איז יעצט, וויאזוי קענסטו פון דעם בענעפיטן? יעצט אונז האמיר געהאט א גאנצע שמועס וויאזוי אימפלייד וואלעטיליטי, דאס מיינט די עקסייטמענט פון די מארקעט, די שאקלדיגקייט פון די מארקעט, ווערט שטארק געטוישט פאר ערנינגס. יעדע פאבליק קאמפאני, יעדע קאמפאני אויף די סטאק מארקעט דארף ריפארטן ערנינגס פיר מאל א יאר, ער דארף געבן א דין וחשבון וויאזוי איז אריבערגעגאנגען די לעצטע דריי חדשים און וואס איז די פארקעסט, וואס עקספעקסטו פאר די נעקסטע דריי חדשים. דיע. ריפארט איז א זאך וואס ס'קען טוישן די גאנצע אוטלוק פון די סטאק, דאס קען מאכן אז די סטאק זאל ארויפגיין שטארק און ס'קען אויך מאכן אז די סטאק זאל אראפגיין, אויב אויב די מארקעט האט עקספעקטעד איין זאך און ס'געשענט א צווייטע זאך, אויב ס'איז בעסער ווי מ'האט עקספעקטעד עט די סטאק ארויפגיין על פי רוב, אויב ס'איז שוואכער ווי מ'האט עקספעקטעד וועט די שטארק וועט די סטאק אראפגיין, זעלבע זאך אויב זיי האבן עפעס א נייע מינע טעקנאלעדזשי עפעס א נייע מינע ערפינדונג וואס זיי ארבעטן וואס זיי האפן אז אין די נעקסטע חדשים וועט עס ארויפקומען וועט די סטאק ארויפגיין אפשר. אז נישט, אפשר וועט עס טאקע אראפגיין, אדער אדער האבן זיי פארלוירן א געוויסע מינע פראדוקט וואס זיי פארקויפן, וכו' וכו', די אלע זאכן קען מאוון א סטאק ארויף אדער אראפ. יעצט, דאס איז איין פעקטאר, וואס די פעקטאר קען מאכן אז ווי נענטער ס'קומט אן צו עירנינגס זאל די עקסייטמענט ווערן העכער און די פרייזן זאלן ארויפגיין, די פרייזן פון די אפשענס זאלן ארויפגיין. פון די אנדערע זייט איז אבער דא נאך פעקטארס אויך, אזוי ווי די שואו אוו מענשאנס איז דא א זאך וואס הייסט טערא, טערא מיינט יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער פארלירט די אפשען וועליו. נאכדעם איז דא אנדערע פעקטארס וואס וואס ס'קען מיטשפילן דא. די שאלה איז צו די אימפראוומענט, די בוסט אין אימפלייד וואלעטיליטי, אז ס'גייט ארויפגיין די וואלעטיליטי פאר עירנינגס איז שטערקער פון די טערא וואס עס שלעפט עס צוריק אראפ אדער נישט. דאס איז וואס די קאנסטענט בעטל איז. ווען דו קומסט און דו ברענגסט מיך א משל פון א פאר וויקס ביפאר די קאמפעני'ס ערנינגס, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו רעדסט אויך פון א אפשען וואס דו קויפסט, א סטרעדל, פקעו מיט די פאר צוזאמען, פיר וואכן אדער מער פאר די ערנינגס אנאונסמענט, אזוי פארשטיי איך פון דיר, אדערווייז ווי קומסטו אריין צו רעדן פון פאר וויקס, ווייל דו רעדסט פון אזא לאנגע אפשען, און דעמאלטס איז טאקע דא זייער אסאך טערעם וואס דו דארפסט פייטן. יעצט, כדי ס'זאל זיך לוינען אזא זאך, אזא זאך גייט זיך נישט לוינען סתם אזוי, קענסט נישט גיין בלינדערהייט זאגן אה כ'האב געהערט, אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף פאר אר ערנינגס, כ'גיי מאכן א סטרעדל קאל מיט א אפשן צוזאמען, כ'בין דעלטא נוטשרעל, דאס מיינט איך האב נישט קיין שום דיירעקשענעל ריסק, אבער ס'גייט ארויפגיין וואלעטיליטי, גיי איך דארטן מאכן געלט דורך דעם וואס איך קויף א סטרעדל? דאס גייט נישט אזוי מיין טייערע פריינט, פארוואס? ווייל ס'איז דא סטאקס טאקע וואס ס'גייט ארויפגיין די וואלעטיליטי שטארק און ס'גייט זיין פראפיטעבל, און ס'איז אויך דא סטאקס וואס אדער גייט בכלל נישט ארויפגיין וואלאטיליטי, אדער גייט יא ארויפגיין וואלאטיליטי אבער די תורה גייט זיין שטערקער פון די וואלאטיליטי וואס ס'גייט ארויף, סאו וואס דארף מען טון פאר דעם? מ'קען נישט טון אזא טרעיד, אויב דו ווילסט נישט פארלירן קיין געלט קענסטו נישט טון אזא טרעיד אן מאכן ריסערטש, דו דארפסט מאכן די פראפער ריסערטש, וואס דארף אינקלודן די ריסערטש? די ריסערטש דארף אינקלודן. אין די פעסט ערנינג אנאונסמענטס וויאזוי איז געווען די סטייל פון די סטאק אין די טעג לידינג טו די ערנינגס, מיענינג אויב דו ווייסט וועלכע טאג מ'האט אנאונסט די ערנינגס קוק וויאזוי איז געווען די א וואך צוויי דריי וויאזוי האט אויסגעזען די טעג, לגבי די אימפלייד וואלעטיליטי איז אימפלייד וואלעטיליטי ארויפגעגאנגען? מיט וויפיל איז אימפלייד וואלעטיליטי ארויפגעגאנגען? אדער אפשר איז די פרייז וואלעטילעטי גאר אראפגעגאנגען, מיט וויפיל איז עס אראפגעגאנגען? וויאזוי איז עס געשען מיט די אפשענס וואס זענען געווען קלאוס צו עקספיירעישן? וויאזוי איז עס געווען מיט די אפשענס פון א וואך צוויי שפעטער? אז דו האסט די דעטא קענסטו נאכדעם גיין און דו קענסט מאכן א פלאן און דו קענסט זען, אויף די סטאק לוינט זיך עס צו טון, אויף די סטאק איז מער ריסקיער, אויף די סטאק האסטו שטארקע קאנפידענס אז דא מאכט עס סענס, אויף א אנדערע סטאק מאכט נישט קיין סענס זאלסטו עס טון, ווייל אדערווייז גייסטו דארפן פייטן, די טעראר גייט זיין אזוי שטארק און דו גייסט פארלירן טיים דיקעי, דו גייסט פארלירן טייערע צייט גייסטו פארלירן, ווייל דו ווילסט מאכן מער אין אימפלייד וואלעטיליטי און ס'גייט נישט זיין אזוי שטארק די אימפלייד וואלעטיליטי צו פייטן מיט די טיים דיקעי. איינס פון די וועגן וויאזוי דו קענסט קוקן אויף דעם איז, דו קענסט קוקן וואס איז די רעישיאו, די פרייז פון די סטרעדל קאמפעירד צו די סטאק יעצט, און וואס איז געווען די רעישיאו פון די פרייז פון די סטרעדל קאמפעירד צו די סטאק דעמאלטס, ביי די פאריגע ערנינגס אנאונסמענט. למשל, אז דו האסט א סטאק וואס איז ווערט הונדערט דאלער, און א סוועטער קאסט לאמיר זאגן צען דאלער, מיינט עס צו זאגן, ס'הייסט די קאר מיט די פוד צוזאמען קאסט צען דאלער, מיינט עס צו זאגן אז די פרייז פון די סוועטער זאגט דיך וויפיל ס'איז עקספעקטעד אז די סטאקס זאלן מאוון ביי די ערנינגס איז צען דאלער, ווייל וועגן דעם איז די ביידע געפרייזט אזוי, ווייל ווען ס'וואלט ווען געווען עקספעקטעד אז ס'זאל מאוון מער ווי צען דאלער וואלט די סטרעדל געקאסט מער, סאו אז דו קוקסט צו צען פראצענט, יא, הונדערט דאלערדיגע סטאק, א סטרעדל קאסט צען דאלער, קומט אויס אז די סטרעדל קאסט צען פראצענט פון די סטאק. געב א קוק דריי חדשים צוריק, ווען ס'איז געווען די ערנינגס פון דריי חדשים צוריק, וויפיל האט דעמאלטס א סטרעדל געקאסט? צען פראצענט, אכט פראצענט, צוועלף פראצענט, אקעי, קענסטו זען צו די עקספעקטעישאן פון דעמאלטס און די עקספעקטעישאן פון יעצט איז די זעלבע זאך, קוק זעקס חדשים צוריק, קוק ניין חדשים צוריק און אזוי ווייטער, אז דו האסט דאס קענסטו אויך זען, געב א קוק, א סרעדל פאר פאריגע עירנינגס א וואך פאר עקספערעישאן, דו האסט געמאכט א משל פון פיר וואכן פאר עקספערעישאן, זייער זייער זעלטן גייט זיך עס אויס ארבעטן פֿיר וואכן פאר עקספיירעישן באט געב א קוק וויפיל האט עס געקאסט, וויפיל האט עס געקאסט דריי וואכן צו עקספיירעישן, צוויי וואכן, איין וואך, און אזוי ווייטער, צוויי טעג, דריי טעג, און אזוי ווייטער, אז דו פאנגסט אן צו מאכן די אבער מען דארף ארבעטן פאר דעם, דאס איז ריקווייערט האומווארק, דאס ריקווייערט דיסציפלין צו קוקן די אלע זאכן, און דו דארפסט האלטן א גוטע טרעק, דארפסטו האבן אויף עקסעל, די גוד ניוז איז אז דו טוסט עס פאר א קאמפאני יעצט ביי די עירנינג סיזען, קענסטו האבן די דעטע פאר די נעקסטע יארן, יעדע מאל וואס די קאמפאני גייט אנאונסן, לאמיר זאגן עמעזאן אנאונסט זייערע עירנינגס, דו האסט שוין דעטע אויף עמעזאן, דארפסט פלעין צולייגן וואס איז געווען ביי די קווארטער אנאונסמענט, און אזוי ווייטער, דארפסטו נישט אייביג האלטן אין איין אפדעיטן דאס, קענסט עס, כ'מיין דארפסט נישט האלטן אין איין איבערמאכן די ריסערטש, קענסט עס אייביג האבן פאר דיר. אבער ווען דו האסט די אינפארמעישן קענסטו צוגיין מיט א וועג פון קאנפידענס ווייל דו ווייסט אז די ערנינגס די ערנינגס טרעיד איז א זאך וואס די עמפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף שטערקער ווי די טעירעף וואס ס'דרעגט עס ארויף און א אנדערע קאמפאני קענסטו עס נישט עקספעקטן ווייל דארטן איז עמפלייד וואלעטיליטי נישט אזוי שטארק ארויגעגאנגען און אפשר אפילו אראפגעגאנגען אסאך מאל יא אסאך מאל פאלט עס אראפ אויך ממילא קענסטו נישט קענסטו נישט מאכן א טרעיד און זיין פראפיטעבל אפילו און פרייז וואלעטיליטי טשעינדזשט זיך נישט אדער ס'גייט אביסל ארויף אויב די טעיד איז סאך שטערקער פון דעם. אבער אז מ'רעדט שוין פון דעם מיין איך אז מ'זאל אויכעט ספענדן אביסל צייט איבערצוגיין וואס א סטרענגל איז. וואס א סטרענגל איז די זעלבע איידיע ווי א סרעדל, די איינציגסטע חילוק איז נאר אז א סרעדל איז די זעלבע סטרייק פרייז די קאל מיט די פוט, און פון די אנדערע זייט א סטרענגל האט א דיפרענט סטרייק פרייז די קאל און א דיפרענט סטרייק פרייז די פוט, למשל די קול קען זיין אז די סטאק איז הונדערט דאלער קען די קול זיין לאמיר זאגן הונדערט און פינף דאלער און די פוט לאמיר זאגן ניינטי פייוו דאלערס די מעלה פון עס איז אז ס'גייט נישט זיין סאך ביליגער אבער די פראבלעם איז די חסרון איז אז געווענליך אויב איי ווי גייט דראפן וואס דאס איז שלעכט פאר איינער וואס ס'קויפט אפשענס און דו ווילסט דיך עס קויפן פארשטיי איך ווייל דו ווילסט מאכן געלט דורך דעם וואס די איי ווי גייט ארויף סאו די חסרון פון א סטרענגל איז אז ווען די IV דראפט גייט דארטן די IV דראפן סאך שטערקער ווייל ס'איז סאך ווייטער פון די יעצטיגע פרייז ווייל טראכט אריין אז דו האסט א הונדערט דאלערדיגע סטאק און די און די און די האסט עס געקויפט א הונדערט און פינף דאלערדיגע קאל איז דא סאך סאך קלענערע טשענסעס אז די סטאק זאל אנקומען צו הונדערט און פינף דאלער ווי אז די סטאק זאל אנקומען צו הונדערט דאלער וואס דארטן איז עס שוין סאו ווען דו ביסט ביי עד די מאני האסטו סאך מער טשענסעס איז די איי ווי אויב ס'ווערט אינקריסט גייט יענע איי ווי געווענליך ווערן מער פארמערט מער אינקריסט פון די אנדערע זייט אז די קוקסט אויף פאוטס א ניינטי פייוו דאלער פאוט איז דא סאך מער טשענסעס אז די איי ווי זאל דראפן מער אויף די ניינטי פייוו דאלער פאוט אויב איי ווי דראפט ווייל טראכט אריין אויב ס'איז א הונדערט דאלערדיגע פאוט איז עס שוין יעצט ביי הונדערט דאלער אראפגעגאנגען צו די הונדערט דאלער איז אוודא איז איז איז דא סאך מער טשענסעס אז מען זאל דארטן אינקריסן די איי ווי און נישט ביי די ניינטי פייוו דאלער פוט סאו דאס איז א צווייטע וועג וויאזוי דו קענסט קוקן יעצט דארפסט קענסט קוקן אויף אנדערע וועגן אויך קענסט גיין נישט די וואך פון עירנינגס נאר א וואך נאך עירנינגס זייער אסאך מאל אויב איי ווי דראפט, וואס אסאך מאל דראפט איי ווי, ווייל סקען זיין אז די שרעק און די פעיר און די עקסייטמענט איז געווען זייער הויעך, און יעצט גייט עס דראפן, סאו אויב איי ווי דראפט, איז אסאך מאל די וואך פון די עירנינגס, וואס איז אסאך מאל די זעלבע אפאר טעג, לאמיר זאגן מיטוואך איז עירנינגס און פרייטאג עקספייערט עס, איז איי ווי נישט אזוי הויעך, ס'דראפט, עט יענע איי ווי דראפן שנעלער, אז די גייסט א וואך שפעטער, האסטו נאך א כמעט איינס א האלב וואך וואס די סטאק קען נאך מאכן טשעינדזשעס ארויפגיין אראפגיין, וועגן די אנאונסמענט פון די ערנינגס איז אסאך מאל עט יענע איי ווי ווייניגער דראפן האסטו ווייניגער ריסק, און ס'קען אויך זיין אז ווען איי ווי גייט ארויפגיין זאל יענע איי ווי שנעלער ארויפגיין ווי די איי ווי פון פארדעם. די באדעם ליין איז, ס'איז נישט קיין פשוטע זאך, פלעין ווייל איך בין דעלטא נוטרעל, איך בין פאר ערנינגס, גיי איך טרעידן וואלעטיליטי און איך גיי מאכן געלט, אזוי ווי די שרייבסט, קענסט אויך פארלירן געלט, ווייל די תורה קען ארויסשלעפן אזוי שטארק אז די וועגער זאלן נישט זיין אזוי שטארק צו איבערוועגן די נעגעטיוויטי פון די תורה. אקעי? כ'האף אז דו האסט פארשטאנען וואס אונז האמיר געשמועסט דא, און אויב דו האסט א קוועשן נאכאמאל דערמאן איך דיך עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו נאר טעקסט, איך גיי נישט אדרעסן קיין קוועשנס בלי נדר וואס מיר שיקט רז וואויסמעילס, נאר טעקסט, און אויך אויב דו ווילסט אריינקומען אין די אפשענס קאורס גיי צו חיים עקסטין דאט קאם, CHAIMEKSTEIN דאט קאם, קענסט דארטן קליקן אויף אופערינגס, און דו קענסט ענראלן אין די קאורס.